Pea whaikai i mei he puri a nga a nga he tukua kii mei he paati patoa. O te iei me nga hio ngongo ke he pe ana iangi. I te whakaile wa eni ki he whakaiki kii. Ko mea a ei ki Paleimia to ke taapo hiwai tu uni toa o whakaha ai whakahino hino fika ni mam e kau folaunau tu uta i he kau a whanua.

Pea kua whakamōnii e he WHO ōku i ai a e wheawea ki holo o e maha ki i e community, pea koe community transmission. Aia koe ngāhi whanua eni e whaingofua lahi ke hū mai me iai ai Covid ta i wā ki tonga ni. Ka pau e wholau mai ha taha me ngai whanua koe ni. Ko ono ua

Oko nga we aki koe o hi ko hono malo ui oi kau a fono a. Whaamiri ko toa pehe ni waha mo ngahi kainga i muri o nau whakakau kau ke nau mai ki tonga ni. Ka pa asia te ngahi fonua koe ni he lisi ko ia oi whakataputapu i. Tau mahi no te nau koe nau tokutape tonga ni o pau ke nau na whama o nau ngahi api.

Paupeke nā wai me nau certificate, health certificate, o ko ase ai o kai ke puke COVID-19. Sa i koe kau tonga, koe kakai tonga aia, e he mandu i whake kai ke tau lawa ta tolo, o ta la atu o te nau hao, koe ngā koe kau citizen, pia koe ngā he kuna ai nau to tonu anā toke nā hao ki tonga ni. Ka koe ai condition te tawhanga o atu ka nau tolo. Ulua ki, ka pau te nau tu uta i tonga ni, hange pe koe kulawa ni nai, pau ke nau quarantine nā tolo, ai ta hawha i tonga ni. Hmm? Ai koe nau tō tape koe tonga ni, pia te nau no foma, fui ahi taha wha, o nau api. Ka te mau hanga, hanga e he potu māwe mo ui ia, o whai atu no, o no toka ngā ike mahino, o ko tauhi ene ki no foma o koe ia. Ko he tare kita mo ui ia to ke tāteare a kau ola i ene whakamaala ala ke tu unga o ki ia e ngahi ngā aue ki hono malu i oi kau āwhonua. Mai o ngōngari te ome televīsone tonga, ko ao senorita Tuivae.

Ka ake nao ngai wha taha me pole anga ke mateuteu whe unga, oi kai whata tahali ke tawha hoko pe ai teuteu i he taimi ko wa o mai ai ai vai lasi ke o tau kau awhanoa. O te ipe ke ao ka mama nei mea oia. Oi ngahe ka pae pehe mai, tuku a e ai whai ka wa, ka pau te keke wha maro hoi. Ai o whai ka wa he ko i ipu mo mea ipu taha aro ka atoa mea. Tuku a e o ke he whakataha anga koe na he mo whio hia i tangu whakataha mea oia. O ke whai pehe whakani i. Ae ko uhenga a kuia, o ki ai e whainga ni ia o ku maa maa a peme e ae ki ai. Pa ka mea koko o ko fie fie pito ai i he tutu ni ku whai i he siasi, leida siasi kona koe o e siasi maamonga, Mormon, a nau whai e tutu ni ko ia, ke ta ofi a te o ke ngai whakataha anga. Ku kai ka wha sa ia e te mnihi wha ngai ku lea lotu, hange pehe u te lea kou ke he lotu o pehe, ke tuku i kai, Koe fo i te whutei whakaukau, koe fo i whakataha a nga, koe paro pare maia. Ai a ko paro i tau whenga, pe lawa o tuku ngahi mea koe a, koe tuku whakataimi, koe ngai pehe koe mea tuku au pito. Whakasi i si, a ngahi whakataha pehe. Ai koe tau malawa koe whai ngahi mea koe a, koe mea mahu i nga, ka aku maa maa pe ia. Maa maa pe. Ai koe pehe au, e, e, te kata au toko kia tani, mihu ksio whakata mai koe a kuia, koe taha teu teu rerei whakata mai e fonua,

E whe mao fa vave vave ke lele ge hala pure anga ke whanonga ke ngai whale maha ki moe senta mo ui. Whanonga ki he ako, whanonga ki to kanga me nga hi whe whanonga aki kehe. Pea ok mahu inga ke to longa me a ngau e kui a ae kakai o tau te whito ke ngahi me a lele. He whakaeke he to unga o ke ae tukuaki i ki he ngau e whekau aki me kolona vai la sina e whakaha me i he pure anga oku kei hao pe a tongani.

Nei toi whamahi nu me pule a nga oku i kei ki whai ha campaign i engahi a ahi moe whakataha koe i a oku whai e he pule a nga moe kakai nei he hokat he ka veinga ki hono tamate i koe te kite e ni ma i he hopo wha i loko i ano pele tui waka no pena e whakaham he office e palemia ai whakatu u tamaki ai whaka nga ko ini he lava e whakamau a nga kepehe koe ta e whakapa apa ki he whakamau a nga pea koe hi a ia he koe wha o nga pule i e pule a nga oku wahe tolu ai koe kapneti

Aia ko no wharere i te wā o ko Singaro ko Māori e wāwhe māua. Ko no te ki wharere i te ai wā ko ni mātou mai. E tātā kai holo e ko ngā wē whai ngā wā i ako e ngāi kōrō ma ngāi business. Ko ko mai e ka kai e ngā o whē mā.

Tēnā o tō ōku i kai kē nā o ngā ake ni sin kai tō tō. Ko ngā taha a la o tā nō ke whika ngā ue, ko e pēwhanga ki tau tea ke whika ngā ue. Ko mā o atu uto lahi ni i ua. Whakahore business i ka kua whika ngā ue business. Pēr tō lahi mē ni i ngā ngā ake ngā whika ngā ue ai ni i ke. Pea e tu nga koe mna ngare nga tata nga ipo nga hong koe ma fotu pe kong ki. Tau te a ke nga pue puke mai ka kai ki he te mea to tonu koe o ko to tonu ke whaka hoko. Nei ka watu ke porokarama ni e pure wha vahe o vahe nga ho masio nei ka tau pe he. Koe taha e ni he nga hiako mau inga koe hihi koe to tongi o e tuku hau.